Manya ebikufa omu ihanga ryawe ahari Ghana Katonzi we Radio West. Nibashaba nk'oku kitwire Central Market yaawe neekuheereza ekitiinisa, eboneire, eri organised, itwitwe tutaire tutereire, twaba nitushaba enforcement omu katare abantu baabo batereire. Mbwenu kugira ngu baze kuteekamu nk'akavuyo nainga abantu baze kugira ngu abantu bateere enduuru, ekyo ninkushaba okikorere kimwe, itwe turi organised kandi mutukozeise nka case study. areas ngu sectors zabo zoona ebyenyanja, enyama, enkoko boona bari omu departments zaabo. Tihaine ou twareebire naakwata ebintu naabyiha omu katare naabishohooza aheeru. Mbwenu my appeal ngu tiimu yaawe etakaataaha omu katare ogikwate ba- ba- tugume nitwecontrollinga itwitwe nitwemariirira. Ekyo weebare Mukama. Wakwata obuju bw'ekishobo oba rubaju. Ah, ah, kandi ya- ari aha mukama wanyu tomugambira akabukwata then ekyakabiri twaba nitukushaba ngu ku muraruga mpaha bakama baitu Commercial officer ninkushaba mwije mugaruke ahari egi business sente egye ya ruburemba abantu babo ebintu ebi bihireho byarenga tugire ngu nkaitwe nkabebembezi babo tutame nabo tugire ngu akashaho k'omuceeri katandikire nkaha kisiika omuntu areeba aka nakashaho k'omuceeri egi ni sukaari kwonka owu otadisipurengire ninyenda kubagambira tikugira ngu nitwenda ngu abantu ebintu babishohoze naitwe tutuure nitufa nabo kwonka ogu omukono ogu mutairemu ningambira town clerk ngu tihaine omuntu orikuza agaruka kurenza ebintu ngu bihike nkahi Kwonka aba agire ngu akantu aku yaayoreka nawe areke ngu ekiri nkaye.
Ekyo n'ekya Bright kya Town Clerk. Mbwenu ekindi bakama baitu eki twaba nitureeba nk'abashuubuzi baitu ab'okukorera omunda, mureke turi omu kanyina ya kana, kanyina ya kasatu. Kwonka waareeba nk'abantu noogira ngu otakaashohoza nk'akasaati okakateeka aha kisiika. Mbwenu tuza kureba ngu ekizibu kyaza kutukosa munonga bizinesi, abantu baza kuabandoninga bizinesi zabo bashohore bataahe akatare katureme. Kwonka nitusiima kugira ngu ei tu intaviningire na tiimu yaawe. Nitureeba disipuree turimu nitukora kandi tubakonturoringa ebikuubo byigwire kandi itwe nituba nitumanya ngu abantu baaba bari oganayizidi nk'oku tutwire akatare nituba tutiineyo nshonga zoona. Yes as I wind up Mister Dick nyenda kubashaba ngu abu kikwatsireho muhuumure kandi egi ti muheru y'ensi. Ensi negumizamu omu maisho kwonka eki twaba nitugira ngu kandi mwatandikire mutagariza ebigyere enyima. Yes, abantu ku nibagira ngu nibabinga abana, mwayiha abantu abatembeyi aha muhanda, mureke tutaka kukora double standards mugire ngu mwabiyaho kwonka mwabateeka aha. Eki nku- eki nku- eki nkutaana n'okugira ngu mugire irokotaye, mugire ngu obutari oku mwa identifyinga egyo spaces, mugire ngu Mukama shi ofiisa twine emyanya slots ezi mbwenu abu twihire aha street eya mbaguta twine emyanya erikwingana eti na rugazi mwije tuba accommodating omu central market twafunayo nka bwa space mushanju twabakwata twabateeka nkahi omu se- omu Duncan mu central market kwonka mureke okugira ngu mutaahe aka bagira ngu tubataahe tuza Okufa kufuna omu obuzibu ihanga bw'amaani ryawe mwebare munonga.
Aharigana Katonyizibwe Radio West, Gamba Mpurire.